Хәерле көннәр! Менә без бүген үзебезнең музеебызда торабыз. Без бу музейны 2014 елда җыя башладык. Кечкенә генә почмак итеп эшли башлаган идек. Бүген көндә инде безнең 500 дән артык экспонатларыбыз бар. Һәм инде безнең иң кыйммәтле экспонат бу безнең инде менә полосуга станогы дип атала инде менә бу безнең стан. Бу безнең авылның Мәхмүт абый ясаган станы. Моны безгә аны Илгиз абый бирде. Без шушы юнәлеш буенча эшлибез бүгенге көндә. Грантлар яздык шушы юнәлеш буенча һәм инде безнең бүгенге көндә менә шушы грант буенча менә шушындый бүгенге көнгә көйләнгән шушындый җиңелчә генә станокларыбыз кайтты. Алар икәү. Без шушы юнәлеш буенча эшләргә җыенабыз. Безнең инде менә Аккалфак кызлары һәм оста куллар берләшмәселәре бергә җыелып инде шушы стандарны җыеп э, көйләрбез дип торабыз инде. Әтием Ризванов Мәхмүт, әнием инде Зөхрә исемле. Әтием гомер буе балта остасы булып эшләде. Үзебезнең авылда бик күп кешеләргә өйләр салды. Менә бу шушы станокта әтинең үз куллары белән эшләгән станогы. Бу станокны мин үзем тәпи йөри башлаганнан бирле беләм. Бик электән ясалган станок. И без менә монда гел шушлай палас суга идек. Станок авылга берничә генә булды ул. Шуңа бөтен авыл халкы палас суга иде безнең. Чиратка сала идек. Бигрәк тә кыш көне инде эшләр аз булганда шушы Төрле-төрле итеп, менә шушы йон чыгарып, асалап, идән паласлары суга торган идек. Әни инде гомер буе бакчада эшләде. Бергәләп шулай эшли идек. Ә менә бу музейга килгәндә безнең завклуб булып эшләүче Гөлназыбыз шушы авылда бик матур музей ясады. Без инде үзебез булдыра алган кадәр, үзебезнең ихаталарда булган төрле музейга яраклы әйберләрне шунда алып килә идек. Үзем дә паласлар да алып килгән булды, сөлгеләр. Ә менә бүген дә шулай ук сандык ноктарганда шушындый аш мәҗлесендә алга куя торган сөлгеләрне таптым да шушында алып килергә булдым. Экспонатларга килгәндә, безнең инде менә шушындый кулдан эшләнгән шкафларыбыз бар. Безнең бу шкафларны авылда бару ябы ясайдыр инде. Болар бөтенесе кулдан эшләнгән. Моны безгә э, менә музейга тапшырдылар шушы матур шкафларны. Алар бездә икәү. Тагын бер экземплярыбызны әйтеп китәсе килә. Бу безнең э, Гәрәев Хәниф абый җыйган шәҗәрә. Монда инде бик күп информация тупланган. Э, ул аны безгә безнең музеебызга бүләк итеп бирде шушы шәҗәрәне. Монда ярты авыл җыелган дисәк тә була инде. Эшләр беткәч, һәр ял көннәрендә үзебезнең өйдә нәрсә бар, шушы музейга алып килергә тырышабыз. Менә мин әле бу юлы да үзебезнең авылда әле өйдәге сундыктан актарып, үземнең әткәйнең Вәлиев Хәсәнҗанның кигән түбәтәйләрен шушы музейга истәлек итеп алып килдем инде. Музейларыбыз эшләп торсын, әйберләр өстәлеп торсын. Килгән кунаклар инде кем кайтса да шушы клубка күңел тартып тора. Аларны алып килеп, шушы музейны күрсәтәсе килә. Үзеннән үзе күңел тартып тора. Һәрчак шушы клубларыбыз, музейларыбыз гөрләп торсын, әйберләр артып торсын, эшләре кызларыбызның уңып торсын. Экспонатларга килгәндә, безгә бөтен экспонат та якын. Ә Монсы гына кирәк, монсы гына кирәк түгел дип әйтә торган түгел. Аны бөтенесе авыл халкы чын күңелдән алып килделәр. Авыл халкы аларны кереп карыйлар, үткәндә дә, сүткәндә дә кереп карыйк әле дип, шул хәтле менә э, кирәксенеп керәләр бу музейга инде. Менә һәрбер әйбер э, юылган, аның кайберсе инде шкафтан килгән әйбер булса, кайберләр инде аның теге ташларга дип куйган әйберләрне дә алып киләләр, я шалтыраталар, менә шундый әйбер бар, сезгә кирәкмәйме дип, без инде барабыз, алабыз, аларны чистартабыз, юабыз һәм инде менә шушылай иттереп э, тезеп куябыз инде шушы музейга.